Awle tun tum ka video ah chuan a lem a kan hmuh ang khian changel balhla changel atanga fiber ih hrui lak chhuah na chung chang vel a ni a khi khi ih kan sawi zau duh hlek chu ih kan state Mizoram ah hianin thil hi siam chhuah-- kan ngah ngai a, a chhan chu i ram dang atanga thil siam chhuai kan chaw lut nasa em em a, hetah hian kan sum leh pai kan theh thang nasa a, hei hi a vei awm em em a, tin chung ho chuan a rawn thlen chu hnawm hnawk a ni, ka hriat angin i ruah an sur a, kan kawrah te bawlhhlawh hlir a luang dum dum a ni. kan hmu a umm khati lampang kha sawi thui ka tum a ni lo a kan economics dinhmun tih san theihna chance hi kan la ngah lutuk a ih ram dang a thil chawk luh ngai si lo he laia kan in to delh si a kha khat atanga ih thil siam chhuah kan neih tam theih dan tura kha ka rawn sawi tum zawk a chu a ni. khi kan hmuh ang khianin bal bal hla an ching a ih bal hla lo pawh changel te pawh a hman theih tho a khitah khian fiber an la chhuak a ni fiber an la chhuak a chuta tang chuanin mihring ina kan mamawh thuamhnaw chi hrang hrang te mutbu te leh bag kan tih ang chi te-- chu mai bakah chuanin ih heng paper ang chi te pawh hi a siam chhuah theih a ni chu chu kan state ah hian Mizoram ah hian a tam em em mai a ni tin balhla kan tih ang chi changel kan tih ang chi te phei chu a pung duk nasa leh nghal a heng te hi. I kan ngaihtuah a chian a, helam pang hawi zawng a thil kan I thil tih chhuah na chang siam chhuah na chang kan hriat hi a hun tawh in ka hria. Ram dang atang kan chaw lut a, sum tam tak kan theh chhuak a, keimahni hmunah Mizoramah sum leng vak a tlem leh si a. Khami kha mi ram thil siam kha kan lo hralh sak a, kan sum kan khawl tam ta maw tia a lak nan kan va theh chhuak leh a, kan thawn chhuak leh a ni kan pawisa hmuh ho kha. Kha kha ih kan ramah hian sum leng vak a tlem phah em em mai a, tin pakhatah chuan khing kan natural thil ih helaia kan neih ngheh sa, kan environment a bei ve bei nghet ve tlat ihh kan ngah em em thil atanga thil kan thil kan siam chhuah hian khimi a lem a kan hmuh ang khian video kan hmuh ang khian khi laiah pawh khian mi tam tak an thawk a ni mizo hi kan tam kan tia hnathawk ei eizawn ngaihna hrelo emaw inhlawhna duh hi. tam tak hi kan ni miah lo a nia ih heng ang thil hi kan uar chuanin thalai hnathawk thei hianin ram pawnah hian hna an zawn ka ring lo va hna an zawn hi a rinawm lo va kan state chhungah hianin ih factory. Industry hmun khatah pawh hianin thalai tam tak an leng dawn a ni tin tunah khianin video thil chi khat atanga ih thil siamna hmun mai chauh a ni a ka rawn pho lang zel dawn a ka video a lo en a lo subscribe te chuanin ih in lo hmu zel turah ngai ta ila in lo hmu chho zel tawh turah ngai ila. ih khitiang lampang khi ka rawn pho lang hnem tawh dawn a, Mizo te hi ka inngaihtuah harh ngai a, Kristian ram inti lehkha thiam tamna ram inti si hi ka tinge ram dangah inhlawh tura kan kal chhuah chum chum mai, tin ih hna nei kan tih tam tak te phei hi chu mi mi ram company. Mi ram thil siam chhuahna hmuna va inhlawh va thawk te kan ni a, hei hi ih a tha lo kan tihna ani a tha lo ka tihna ani lova, a tha a, a marawh chu he ramah hianin ih helai kan hmun ngei atanga dehchhuah neihna kawngah hianin ih rilru siam nan hmang ila ka duhna zawk ani. Experience neih nana company dang, ram danga. Ramdang company-a lo va thawh te kha chu a tha lutuk a ni. Amaherawh chu sum leh pai nei Mizo inti sum leh pai nei te hian ramdang kut kawih hianin ih in la lian reng lo ila, hetiang lamah hianin kan rilru kan sukthlek te hmang tam tawh ila a thain ka hria. Khetiang ang. kan video kan hmuh ang a khitiang ang company khi eng emaw zat kan neih chuan kan tha lai te hi ram dang a chhuak tur an awm lo vang a tin ram dang atang Mizoram ah inhlawh turin kan mamawh belh zawk ka ring a ni. Hei hi tuna kan sawr kan sawrkar te leh kohhran te yma te Mizoram Mizorama NGO zawng zawng hianin khitiang lampang hi sawi ta mil a thluk ih kan thuthlukna ni fo rawh se. Ram danga thalai thawn chhuah te, ram danga hnathawh hnah hnathawh ka kal chhuak te kan va ui ngawt thiang lo va, keimahni ramah hian an thawh tur awm tawk thalai te tih theih tur hi kan chhawp chhuah tam a ngai a ni. Chu tur chuan kan theihna hian a phak a, amaherawhchu kan ngaihtuah tawk lo ni hian ka hria a ni. Entir nan thil harsa pui pui pawh a ngai lo, thil awlsam awl ai te si, thil siam chhuah product pe chhuak thei a nih tawh phawt chuan a thiam te chuan beng var pui ila khatiang lo ngaihven kan awm a nih chuan ngaihven pui ila a aia thui zawk kal thei turin. Ke pen thei turin i intanpui tawn ang u. Hetia kan awm ngai a, kan awm reng a.

mi ram sum dawn na thil ah ah kan invest sup sup a kan zawrh hlawh a kan zawrh hlawh na pawisa kha alo pung tam ta maw alo tam ta maw tih ah. Mi ram thil siam chhuah bawk hi a lei nan kan va hmang leh thin a ni. Chu chuan kan Zorama sum che vel tur hi a ti tlem ta thin a ni. Thla khata Mizoram atanga mi ram thil siam kan lak luh na ih kan va lei chhuah leh na sum hi eng zat nge ni ang? Belhkhawm tai lah. A tam ngawtin a rinawm a ni. Hei hi tunah pawh hian kan sorkar pawh hi a bang, sorkar pawh a bang chuang lo va, Kohhran pawh a bang chuang lo va, YMA pawh a bang chuang lo va, mi ram siam chhuahah hian ih kan innghat thup a ni. Hei hi kan rilrua kan vei tlan em em a ngai a. Tikhianin video kan hmuh ang khian. hnathawk khi hmun khatah pawh khianin eng emaw zat a ngai a, hnathawk an tam in an thawh chhuah a tam a, umm an hnathawh chak zawng pawh a sang a ni. Chu chuanin an an siam chhuahna hmun ram economy a an economics dinhmun kha an economy dinhmun kha a sang a up tawh dawn a ni. Entir nan khi khi chu changel leh balhla kung atanga thil siam chhuahna hmun mai chauh a ni a, tin a balhla atangin thil a la siam chhuah theih bawk a, a hnah atangin a la siam chhuah theih bawk a, a kung mai a ni lo va, chutiang zel chu a ni khi kan hmuh ang khian, Thawmhnaw mawi tak tak te, thil ti thil chi hrang hrang siam nan, puan than siam nan te aw i an hmang a ni, a chi kim a ni. Chu chu i keini pawh hian kan rilru a kan vei ve tak meuh meuh hi a ngai tawh niin ka hria. Kan hmuh phak, kan ban phak mai atanga i Atang hian a thil awmte hian kan hmuh phak, kan ban phak a thil awmte atang hian eng thil te nge chhuak thei, eng thil te nge kan siam chhuah thei, eng thil tangkai nge heta tang hian rawn chhuak thei tih a kha kan ngaihtuahnaah hian awm se ka duh a ni. Pawisa kan hmuh chuan kan ngaihtuahna hi hmun dangah a kal thei lo va. Eng rilru nge kan put ni ang? Kan ram hi kan hmangaih lo nge? Kan tu kan fate hi mi ram siam chhuah thil ah hian in nghat reng se kan ti em ni? Mi ram siam chhuah duplicate tawh tak tak kan lo la a, kan lo chaw lut mai a. chu chu a lei hnem thei thei. Chuta tanga sum la lut hnem thei thei chu kan mi ngaihsan hi a ni deuh maiin ka hria. Kan ngaihsan zawng te hi ih kan thlak a ngai tawh. Kan ram keimahni hmun ngei atanga thil tam tak ih siam chhuak a, ram dang. pawhina an lo inhnem hna nana an lo hman theih tur khawp a, ih hma la tu bul tan tu hi kan ngaihsan tur a ni mai dawn lo am ni? Mi ram hausakna ringa helai lo inchhek arbawm. ching te hi em ni kan ngaihsa kan ngaihsan hei hi chu i he ngaih he kan mi ngaihsan zawngah hi chu i thlak ang bawk ka ti a ni kei keimah hrim hrimah chuan ka ngaihsan zawng hi mah a ni ram tana thil siam chhuak tam thil i hmang chang hria i hmang chang hria kan kan tlang ram atanga hemi kaimahni hmun ngei atanga ihh kan thil neih te atanga siam chhuah thil ngaihtuah chhuak thei mi. te hi kei chu ka ngaihsan zawng an ni tlat a ni. Ka ngaihsan zawng hi ih in ngaihsan zawng a ni ve kher lo thei a, amaherawh chu ih heti lampang zawng hian in rilru rawn siam ul a, ih in ngaihsan zawng te hi ih an lo ni ve kher lo a nih pawn in ngaihsan zawng a nih theih nan ngaihtuahna ril zawk hmang turin ka request chu chu a ni. Mithiam tak tak, thil ti thei tak tak, sum leh paiah pawh ih zahpui awm lo tak tak, hniam lo, sum leh pai khawsakna thilah pawh hniam lo hi chhiarsen loh kan awm tawh a ni. Mizo te hi ih kan rethei kan tih rual a, rethei te kan rethei a. Amah chu a rethei te pawh ram dang rethei ang em em in an rethei lo. Mahni indap chhuah theih na khawp hi chu kan thawk chhuak thei vek a ni. Tin kan mi hausa te hian heti lam pang ah hian ke pen thar se la a duhawm khawp mai. Sumdawng milian te hian in han ngaihtuah chiang se la ram dang bungrua ram dang atanga bungrua an lak luh hi ih a capital a sang thei a ni heng a capital sang pui pui hi kal pelin mahni ram ssii ina kan lo siam siam chhuak a nih chuan khami kal pel khan ih thil pawh man tlawm zawk mitin ban phak in an zuar thei tawh zawk dawn a ni sum lut chhuak a chak ang a. ih Zoram chhungah hian sum che vel a chak bawk anga a tam bawk anga chu chu mi tam tak tan inhnem hnahna tham a ni dawn a ni. Tha lai hna zawng te tan pawn ih beiseina thar a ni dawn a, ram danga kan va inlak vungna. te hi a lo reh bawk ang. Mahni ram tan kan rilru kan sawr bing tam tawh dawn a ni. Ram danga hnathawka kan awmin mahni ram tan rilru sawr bingna hun kan nei tlem a. Kan sa kan tha laite sukthlek ti dang lam tur hian he thil hi ih kan chin uar deuh deuh a ngai. Kawng tam takin Thil kan a siam chhuah thei a, thil chi khat chauh ti dul dul lovin tuna kan khawsak dan tam takah chuan entir nan mistiri pakhatin a then a thenawm te, a hmelhriat te kitchen cabinet nalh deuh a siam sak a, chuan a chu a va siam sak te thenawm te chuan in an lo sa ve a. Chu insate chuan kan thenawmte kitchen cabinet ang hi ka duh ve a ni, an ti a.

chuan an kitchen cabinet chu an mistiri rawih khan a va en vang vang a, a ang chiah in a thenawm pa in thar ah chuan a va siam ve tawp mai a ni, a awmzia chu ih a siam khami a siam chhuak tu pa designer khan ih a duh chuan in a khing thei. tih kha kan hriat dan a ni. Ama design a nih loh chuan dan dan kalh a ni kha kha mi phalna la lova mi in design emaw khati ang ang lova lak te ih a chhung thil furniture lova copy te kha phal a ni lova a designer ina a phal a nih loh chuan. heng te thleng mai hian kan kristianna hi a effect ka tia kaih chuan tichuan umm tichuan eizawnna kawng kan thlan te pawh a in ang khat dual dual chu pa chuan chutiang chu tia lawm ahh ka thiannu chuan ih chu chumi company chu a join a a hlawk lutuk kan tih ang chi te ihh. ka thianpa chuan chutiang chu a siam a, a hlawk lutuk kan tih ang a, eh kan tih a, ih kan lo siam ve ringawt ang chi te kha a bo ang a, kawng hrang hrangin chi dangin thil ngaihtuahna kan hman a ngai, ih i thenawm pan. Cake a siam a nih chuan cake siam ve kher kha a tul lo. I thenawm pa sum dawnna i ti chhe mai mai. Awle, khati zawng kha tun video a kan sawi theih ni se la, ih video a dang leh min lo chang leh dawn a nia. Tin, min la subscribe lo te khan min lo subscribe vek ula, hetiang lam hawi zawng hi video ka rawn siam leh thin dawn a, chutah chuan ka inhmu leh theuh dawn a nia.